Gysgaça öz alýan bilimiň barada, okan uniwersitetleriň barada maglumat berip bilersiňmi?
Sagbol Döwran ilki bilen çagyryň üçin, teklip edeniň üçin. Men Begenç Ýazow, Türkmenistany Daşoguz welaýatynda doglan, Taparma Türkmenbaşy etrabynda. Ilki orta mekdebi şol ýerde okadym. Soňundan Köneürgenç şäherine, soňundan Türkiýe Respublikasynyň Ankara şäherindäki Ankara uniwersitetinde okadym. Esasy okan ugrum okuw tehnolog we kompýuter mugallymçylyk bölümini okadym. Soňundan ýene şu okuw bilen baglanşykly soragym üçin Halkara ynsan gurulmlary ösüş uniwersitetinde magistraturamy okadym, soňam şu edil şu wagt Koreýa Respublikasynyň Koreýa milli bilim uniwersitetinde okap ýörün. Toý.
Meň öz dünýämde bilim sistemalaryna ünsüm bar, höwesim bar we seniň hem EduTech barada işler alyp barýanyňy bilýän. Bu EduTech näme? Açyklap aýdyp bilersiňmi?
Ilki bilen seň bilim bilen gyzyklanýanyňy öňki wideolaryňdan hem bilýän az-kem. Elbetde, EduTech barada aýtsam, EduTech şuny ýaly zat. Ýagny bilim ulgamynda tehnologiýany ulanmak, gysgaça aýtsam şeýle. Edil beýleki bölümlerde bolşy ýaly, mysal üçin, biotek diýilýär, biologiýada tehnologiýany ulanýarlar, edil şolar ýaly. Ýöne asyl tehnologiýany ulanmagyň maksady bärde bilimiň hilini ýokarlandyrmak we bilimde tehnologiýany okuwçylara öwretmek ýaly iki sany esasy maksady bar, edil, edil. diýilýän ugruň we ol öz içinde böleklere bölünýär. O baradam dowamyny häzir sorag gelse şoňa görä jogap berip bilerin. Dogry.
Indi EduTech ugrunda EduTech-daky içine girýän ugurlar barada aýdyp berip bilersiňmi? Içinde ýaňky elýeterlilik we içinde deň derejeli bilim almak we şolary açyklap aýdyp berip bilersiňmi?
Olar barada, mysal üçin, elýeterlilik diýende, kompýuter maglumat tehnologiýasynyň esasy bilim ulgamyna edip biljek kömegi, şol elýeterligi ýokarlandyrýar. Ýagny bilimiň bilimiň ähli alýan tarapy, ýagny okuwçylara ýa-da talyba bolsun, öwrenýän tarapa şonuň e, eleterligini ýokarlandyrýar. Mysal üçin, nädip diýip sor diýen soraga e, tehnologiýany ulanmak arkaly, mysal üçin, şu wagt internet bar, kompýuter, mobil ulgamlar bar. Ählisi hem şolaň maglumat tehnologiýalarynyň hataryna girýär we eleterlige gönden täsir edýär. Ikinji bir nebsi, ýaňy sen aýdyşyň ýaly, ýene şol agzap geçdim. Hil babatda-da, mysal üçin, şu wagt maglumat tehnologiýalaryny ulanyp, biz bilimiň hilini ýokarlandyryp bilýäris. Ulanylýan materiallar, interaktiw materiallar bolsun ýa beýleki islendik bir näme şu wagt tehnologiýanyň üsti bilen ösdürilýär, şol döredilýär we bilimde ulanylýar. Esasy nemesi. Şony diýjek bolduň, hä? Hawa, meselem, EduTech diýeňde, ýagny tehnologiýany ulanyp, adamlara bir diňe belli bir görnüşli adamlara däl-de, köpçülige elýeterli hem baha görnüşinde, hemem tyz, tyzlyk görnüşinde. Soň, indi şäherde ýaşaýan adamlar bar we obada ýaşaýan adamlar bar. Indi Amerikada ýaşap ýörün, şäherdäki adam, obadaky adam şo bir, şo bir bir zat. seredemizde-de, soň käbir ýurtlarda ol onýaly däl. Ýaňky internede el ýetişi ýa-da ýaňky bilimlere el ýetişi. Şu, şolam içine girýän bolmaly-la, şo barada aýdyp berip bilersiňmi?
Elbetde, seň diýýän zadyň ugruna bar, sebäbi şu wagt berilýän bilimiň aslynda şäherdäki, merkezdäki okuwçy bilen obadaky okuwça aslynda deň berilmegini biz üpjün etmeli. Ýagny ösüp barýan ýurtlarda ol uly problemalaryň, ýagny meseleleriň biri hökmünde garalýar. Ýöne şony nädip edip bolýar diýende, Oňam öň çözgütleri bar, ýani bärde men oň çözgütlerini aýdyp biljek däl. Ýanki bir ýeke bir çözgüdem bolmanam biler. Ýöne e, maglumat tehnologiýalary şony çözmekdäki esasy näme bolup durýar? E, bir ulanyp bilnäjek e, esasy bir gural hökmünde seredilýär. Mysal üçin, interneti Men üýtgeşik mysallar getirip biljek, mysal üçin, edil şu pandemiýa döwründe edil sen aýdyşyň ýaly zatlar bolýar. Eee, dürli görnüşleri bar. Mysal üçin diýeli, eee, Türkiýede ilki EBA diýip atly okuw platformasy, okuw portaly işleýär. Iki müň on üçünji ýyllardan bäri işleýär. Ýöne e, halkyň hemmesi, okuwçylaryň hemmesi şu pandemiýa döwründe şony e, öýlerinden e, kompýuterlerinden girip bilenoklar. Ondan näme etdi? Hökümet ony telewideniýäniň üsti bilen, ýagny telewizoryň kanallaryň üsti bilen şony iň çetki obalardaky okuwçylara çenli şony elýeterli etmäge synanyşýar. Başga mysallar, mysal üçin, her ýurt özüçe çözgüt tapýar. Koreýada, mysal üçin, ýene şonuň ýaly kompýuteri ýok huzurluklar bardy. 79 prosentinde bar, ýöne galanlarynda ýok. Ondan hökümet şoňa bir çözgüt hökmünde galanlaryna kompýuter paýlady. we dünýäde ilkinji bolup şol başlangyç klasdan uniwersitet derejesine çenli onlaýn okuwy gurnap bilen ilkinjileriň hatarynda bir ýurt boldy. Mysal üçin Koreýa şony ýaly. Onda üýtgeşik mysallar ýene-de diýeli Afrikada diýeli iň ösen şol Bilim ulgamynda maglumat tehnologiýalaryny ulanýan ýurtlaryň hatarynda biz sanap biljek Keniýa bilen Ruanda diýip ýurtlar bar, belki eşidensiňiz, ana şolara biz öz ugrumyzda görýäs, sebäbi alyp bolunjak nähili gowy mysallary bar diýip seredip göremizde. Mysal üçin, iň gysga wagtda çözgüt hökmünde şol Keniýanyň nemesi, hökümeti şäheriň üstüne ýa-da şol ilatly punktyň üstüne şeýle balon görnüşindäki neme ýerleşdirýär. Ýagny nemäni ýaýradýan, interneti ýaýratmak üçin. We şoň esasynda-da 80 80 kilometr diametrlik ýerdäki şo ulanyjylara 4G hilindäki interneti berip bilýär. Gysga wagtlyk çözgüt. Ýa-da ýaňky Ruanda diýen ýurdumda-da bu gezek hemmesinde ýaňky neme ýok, nähili diýeýin, tehnologiýa ýok, internet ýok. Bular bu gezek radio ulanmak arkaly okuwyny dowam etdirýärler. Ýöne Ruanda sereden wagtymyz ekonomiki taýdan beýleki tarapdan seredemizde Afrikanyň Singapur diýip aýdylýan ýurt. şol dereje aýdylýan ýurt, ýöne pandemiýa döwründe ýagdaýlar başgaça bolup biler. Internet mümkinçiligini döredildi diýip pikir edeli. Ondan soň kompýuterlerim berildi diýip pikir edeli, ýaňky el ýetmeýän adamlara. Ýöne bärde bilimem gerek. Meselem, men işlän wagtym, meselem, meniň internetim bar diýeli, meniň ulgamymam bar, meselem, ýa kompýuterim bar. Ýöne men bir zatlar öwrenmeli, men gidip iňlisçe öwreneýinmi ýa öz dilimde öwreneýinmi? Indi öz diliňde maglumatlaram gerek, sapaklar. Hawa. Ony, o barada pikirleriňi aýdyp berip bilersiňmi?
Soragy nähili, näme edermi? Birazajyk türkmençe öwrenmek baradamy? Elbetde, ýaňky meselem, e, ýaňky Keniýa diýdik. Keniýada internet bar, kompýuter bar, ýöne keniýalylar alada edip şu hökümeti zat etdimka, sapaklar ýasadymka ýaňky mugallymlary bilen bile işleşip, hemme kişä el ýeterli bolar ýaly. Ýa-da gidip Amerikanyň Amerikadaky platformalary ulanyp iňlisçe öwrendilermika? Iňlisçe sapaklary öwrendilermika?
Soragyňy şeýle jogaplaýyn. Edil mysal üçin iňlisçe material hökmünde aslynda dil esasy nemeleriň biri hökmünde seredilýär. Bökdençlik hökmünde, ýagny bilime ýetmekde dil gaty uly faktor. Ondan materialyň ýaňky türkmen dilinde bolmazlygy ýa-da diýeli şo şertlerde Keniýada bolmazlygy aslynda neme, birneme hökmünde seredilýär. Ýöne Keniýa köp ýurtlar bolşy ýaly, Afrikadaky ýurtlar ýa-da Aziýada şon ýaly ýurtlar bar. Dil iňlisçe, o tarapy neme däl, ýöne islendik hökümet hem başga bir ýurduň materialyny ulanmak nemesine girenok. Ol ol nemäni saýlap alanok, özleri döredýärler. Ýöne taýýarlyksyz bolan we taýýarlyk taýýarlykly bolan hökümetler diýip bölüp bilýäs. E, we taýýarlyksyz bolanlar hem öz arasynda e, gysga wagtyň içinde material taýýarlaýarlar we şony ýetişdirip, ýaňky okuwçylara bermäge synanyşýar. Üýtgeşik mysallar, mysal üçin, ýene-de bir mysal bereýin saňa, gyzykly bir mysal bereýinmi?
Bolýar.
Mysal üçin, şu wagt Günorta Amerika ýurtlary köplenç ösüp baran ýurtlaryň hataryna girýär. We şolar üýtgeşik üýtgeşik çözgütler tapdy şu pandemiýa döwründe. Mysal üçin, ady ýadyma düşenok, Ýalňyşmasam Argentinada şon ýaly boldy. Argentinada olaram tele ýanky kanallaryň üsti bilen, e, telewizionyň üsti bilen sapaklaryny ýetirmäne synanyşýar. Bu üýtgeşik bir e, metodika ulanýarlar. E, Žurnalist, soňundan artist bir sany, artist diýýäni sungat işgäri we mugallymyň üçüsiniň goşulandakyda döredilen bir sapak. Iň gowy bilýän mugallymlary saýlaýarlar her predmetden. Ondan şony şol mugallymyň kömegi bilen we žurnalistiň kömegi bilen we ýaňky sungat işgäri ol nähili ulanýarlar. Meň üçin aslynda gyzykly şol bilesim gelýär. Ýöne diňe men göremsoň diýýänler, şeýle gördüm entek doly okap göremok. Şonuň ýaly üýtgeşik çözgütler bar. Ýani gaty üýtgeşik çözgütler bar. Her ýurtda. Şo şo maglumatlaryň linkini aşakda goýaýarys nesip bolsa. Ony men goýaýyn hawa şu wagt e, bu maglumatlar nirden gelýär diýip gyzyklanýanlar bar bolsa şu wagt e, e, bütün dünýä banky her ýurtda onlaýn okuwyň şu covid şu döwürde pandemiýa döwründe alnyp barlyşyny hasabatyny ýöredýär. Men hem aşakda linklerini goýjak. Ondan soň hem näme bar? UNESCO-nyň hem ýene-de onlaýn okuw döretmekde ulanyp bilnäýjek ýaňky ýaly applikationlar, programmalar ýa-da bolmasa web-saýtlar ýa-da materiallar hem hemmesi e, şo ýerde berlen UNESCO-nyň onuň linkini berjek. E, aslynda üýtgeşik material soradyň ha, ýene-de üýtgeşik aýdaýyn käbir zatlar. Mysal üçin UNESCO-da şol e, nemeler gollanmalar bar. Indi UNESCO diýenim Birleşen Milletler Guramasynyň guramasy içindäki we köp ýurtlar, baryp 193 sany ýurt diýeli agzasy bolsa, şolaryň hemmesi hem şol ýurtlar bilen işleşýärler we o ýerdäki maglumatlary ulanmak aslynda bir standart görnüşini etmek ýaly bir zat bolýar-da we gollanmalar we mugallymlar üçin gollanma, maşgatda ene-atalar üçin hem gollanmalar bar. Mysal üçin, ene-atalar üçin nähili gollanma bolup biler diýen manyda pandemiýa döwründe diýeli okuwçy sorag soraýar. Men näme üçin maska dakmaly? diýýär ýa-da Men näme üçin diýýär, elimi ýuwmaly diýip sorag sorap bilýär. We bular köplenç maşgalada öýde geçirýär wagtyny, daşary çykyp bilenoklar. We şo wagt maşgalalar nähili şoňa jogap bermeli? Ýani şony hakyky biz şu wagt şony ýaly bir nemäň içinde zat diýip aýdyp bolanok elbetde, ol her ýaşda kabul edip bilýän jogaby, bilmeýän jogaplar bar. Ýani şony ýaly inçe nemelerine görä şol ýöredilýän ýörite portallary bar. Oňam men linkini aşakda goýaryn salgylanmasyn.
Gatowy. Indi men ol web saýty görüpdim, ýaňky UNESCO-nyň döreden web saýtyny. Hatda şu pandemiýadan öň görüpdim. Ondan öňem gelýän bir zat ol. jemgyýet üçin maglumatlar paýlaşýarlar. Ýöne ýeterli görmedim meň özüm. Meselem, uly bir Ýunesko guramasy bolup, az iş edýärler diýip, özüm şu taýda gördüm-de. Meň garaşýanym has uly zatlar. Indi şu ýerde Khan Academy diýip bir zat, bir websaýt bar. Olam bir gurama. mugt bilim berýärler dünýä ýüzüne we köpüsi iňlisçe, ýöne başga dillerde-de bar, ýuwaşjadan köpeldýärler. Bu barada meňem aragatnaşygym bar Khan Academy bilen. Indi şu Khan Academy ýaly türkmençe biz döretmelimik hak diýip pikir edýän. Seň pikiriň nähili şu barada?
Şeýle aýdyp bileýin, şeýle aýdyp bereýin. Ýerli okuw döretmek, ýerli okuw web saýtyny döretmek, ýa ulgamy döretmek gaty uly resurs gerek we wagt gerek we şol bir wagtda-da islendik startapda ýa-da proýekt bolsun maýa goýum gerek, finans ýagdaýlary gerek we muny bilýän kadrlar gerek. Ýani şol esasy neme we bilimem aslynda ýaňky başda belläp geçişim ýaly Tehnologiýany bilýän adam pedagogikany bilmän bilýär. Pedagog adam tehnologiýadan baş çykanok. Ine şu ikisini birleşdirmek aslynda möhüm hasaplanýar. Indi ýerli şertlerde döretmek gaty gowy pikir. Ony döretmeli, döredip bolsa döretmeli. Hatda şu wagt belki iň gowy wagtydyr sebäbi 2017-nji ýylda sanly bilim konsepsiýasy kabul edildi. şu wagtky gönükdirilen maýa goýum diýeli finans tarapdan goldaw almak gaty şu wagt aslynda edil wagty bolup biler. Ýöne sen ýaňky Khan Academy pikiriňe men dowam edesim gelýär. Khan Academy nähili zatlar edýär diýende, ony hemme bilýändir, nähili zatlar edýäni ýöne Men sebit babatda pikir edemde, mysal üçin, Orta Aziýa döwletleri we biz Hatar döwletleri nähili reaksiýa berýär şol Khan Academy zadyna? Sebäbi içindäki zatlaryň hemmesi iňlis dilinde berilýär we iňlis dilinde okamak üçin hem belli bir derejede iňlis dili bilmeli. Diýeli. Ýöne ýaňky aýdyşym ýaly sebitde mysal üçin näçe çözgütler boldy? Özbekler mysal üçin Özbegistanda Şo Khan Academy-ni şu wagt terjime edýän ýörite topar bar. Terjime edýärler. Onuň finans tarapyndaky goldawyny Ýewropa bankyndan alnan 50 prosenti, 50 prosent hem meýletin ýörite adamlar tarapyndan berlen neme hökmünde ýöredilýär. Ikinji bir mysaly ýene-de şu Orta Aziýadan Gyrgyzystan mysal üçin şol Khan Academy-niň sapaklaryny terjime edýärler, ýer lokallaşdyrýarlar şony. Bu näme gowy mysalmy diýende, elbetde gowy mysaldyr. Biziň özümiz hem ýa-da sadysy sen nähili habarlaşýaň diýende, näme etjek bolýaňmy, terjime etjek bolýaňmy, sebäbi olar her ýurtdan adam saýlaýarlar. Adam saýlaýar diýenim, ýörite şony wekil saýlaýarlar we şo işi ýöredip biläýjek adam gözleýärler aslynda. We şu wagt diňleýänleriň arasynda-da bolsa, eger şony edip biljek adam bar bolsa, şony habarlaşyp aslynda başlanyp bilinjek bir taslama. Hawa. Gowy seredýän, şo pikiriň özüne gowy seredýän. Sebäbi bu ýerde... Haha. Höwesi barlar topulsyn diýjek boldum.
Ýok, höwesi barlar. Khan Academy. Ýene bir zat bar-da, höwes aslynda. Siziň öňüň bagşla. Höwese şeýle seredýän, höwes belli bir wagtdan ýetip bilýär. Uly işlere başlananda hakykatdan hem oturyp bir meýilnama esasynda başlanmaly we Yani höwes sen işiň soňuna çelli ýetip bilmegiň üçin bir ýeterlik bir zat däl höwes. Hawa. Yani bilen o höwesini yani höwesini näme etmän, ýykmaýan ýöne şoň ýalyrak bir zatda. Sebäbi e, işe başlan wagtyň e, şertler, zatlar seni ýa-da belli bir şu wagtky bilim derejäň saňa belli bir wagt soň kynçylyklar döredip bilýär-de. Hawa, edil şu wagt meň öz ýagdaýymda Khan Academy türkmençesini almak mümkinçiligim bar. Arasynda şükür gelýär we Indi menden käbir ädimlere garaşýarlar. Meň we meň şu wagtky wagtym ýok. Ýöne belki belli bir wagtdan soň karar bersem, hä, men şuny doly etjek diýsem, ol üýtgäp biler. Ýöne O höwes hakykatdan hem höwesi bar we men şu ýoldan yza gaýtmaryn diýýän bar bolsa, hepdelik pylança sagat aýyryp şuny işläp bilerin, türkmençe maglumat döredip bilerin we topar gurup bilerin diýjek bar bolsa, meň pikirimçe gidip şolara ýazmalymyka diýýän. Khan Academy-iň öz web saýdy bar, o ýerde saňa ýol görkezýärler näme etmelidigi barada.
Ýok, men hem aslynda eee, goldaýan. Sebäbi eee, alternatiw maglumat çeşmesi ol hemişe-de gowy. Eee, we ol türkmen dilinde bolmaklygy ol hasam gowy. We Khan Academy-niň hem eee, belli bir standartda berip biljek, belli bir standarty bar. Belli bir eee, derejede berilýän bilimiň derejesi belli bir derejä ýeten. Şonuň üçin aslynda seredilmeli. üstünde işlenmeli bir zat diýip hasap edýän. Hawa.
Hem-de indi Khan Academy-iň daşynda biziň öz ýurdumyzda bilim merkezleri bar. Hususy bilim merkezleri. Men men diýýän öz özümçe şolara aýtmak isleýän bilim merkezleri elbetde bilim berýärler, tölegli bilim. kimisine elýeterlidir, kimisine elýeterli däldir, ony bilemok bahalaryny, ýöne şunýaly işlerem başlatmak, başlatmalymkalar diýýän. Goý, pully bolsun, hökman mugt däl Khan Academy ýaly, ýöne pully görnüşde onlaýyn taýýar bilim, meselem, bilelikde sapagam alyp bileli şeýle. gürleşip, görüşip, ýöne bir gyrada taýýar sapaklarym bolsun, meselem, matematikanyň bütin sapaklary dursun, islän adam az baha bilen şo taýdan pul berip satyn alyp bilsin. Meselem, şonuň ýaly bir zatlar ýasamaklaryny isleýän. Ýa işleri şol. Ony edýänler aslynda başlanan bolup biler, käbirleri başlan bolup biler, sebäbi men arada yzarlaýan-da şuň ýaly zatlar barmy diýip, ondan arada birine gabat geldim. Ýöne olar nähili etjek bolýarlar, diňe reklamasyny gördüm, entek özüni bilemok nähili zatlar bolýar içinde. Ýöne edilmeli zat hawa.
Koreýa saňa näme goşdy? Koreýa barada biraz maglumat beräý.
Koreýa barada aslynda şuny ýaly, men garaşýan zadym bady we gelen soň gören zatlarym bar. Garaşym şuny ýalydy, Koreýa barada men okamak barada gyzyklanyp başlan wagtym 2011-nji ýyldady. 2011-nji ýylda çap edilen bir kitapdy aslynda. Şo döwürden gaýdýar. Onuň Koreýa gelim, Karaýa diýende şol kitaplary ýazan adamlaryň özleri bilen görüşüp bildim, duşup bildim, pikir alyşyp bildim. Hatda şo professoryň şo professoryň sapagyny aldym. Şoň ýaly neme boldy. Karaýa maňa şo zatlary şo zat bilen başlady başy. Ondan soň Karaýa gelemsoň gaty Köp sanly konferensiýalara gatnaşdym. Pandemiýadan öňki 2019-njy ýyldaky bar şol 5 aýyň içinde men gaty köp zada gatnaşdym. Konferensiýalara gatnaşdym, gördüm hakyky gidip sergilerini zatlaryny gördüm. Soňam islendik daşary ýurtda bolýan zat şol Tanyş edinýäň, dost edinýäň, bäriň atmosferasy, daşary ýurduň nemesi, ýöne şo zatlar maňa goşdy, ýöne öz ugrundan näme goşdy diýeňde-de, şol bilim ulgamynda maglumat tehnologiýasyny ulanmak barada Koreýa aslynda şo zatlary öwrenip bolaýjak iň idealnyý ýurtlaryň biri, Hakykatdan hem şol her bir bolýan zady, edilýän zady içinde gezip we şony edýän adamlar bilen, mysal üçin şu wagt Koreý Milli Bilim Uniwersitetinde okap ýörün we professorlarymyzyň e, köpüsi şo zatlary edýän, şoň bilen şoňa maslahat berýän iň bolmanda e, şon ýaly adamlar bilen e, tanyşmak maňa Karaýaň beren esasy nemeleriniň biri-de.
Nähili ýerlere gatnaşyp gördüň? Bir ýadyňdan çykmajak bir zatlar boldumy? Bir ýerler.
Ýadymdan çykmajak iň esasy zatlaryň biri, birinjisinde men zada gatnaşdym. Iki müň on dokuzynjy ýylda e-learning nemesi, sanly bilimiň Koreýada, Koreýa diýip, Koreýa 2019 diýip atlandyrylýan konferensiýasyna gatnaşdym. Bärde meň esasy ünsümi çeken zat şol ýerde e, baran wagtym e, EDEX-iň e, uzak nähili atlandyrylýar? South East Asia bolanda Günorta Gündogar Aziýa ýurtlaryndan jogap berýän bir Hind Hindistanly bir neme bilen tanyşdym. EDX diýemizde, sözüň bölýän. EDX diýemizde edx.org bolmaly web saýt. Dogry dämi? Awa, EDX diýip aýdylýar. Education X. Görýänler hem düşüner ýaly aýtmak isledim. Indi Ýa-wa, Education IDEX bolanda we Coursera bar. Bular baryp şol iki müňünji ýyllardan başlap şo döwürleň tehnologiýasy ýokary bilimdäki ýokary bilim derejesinde sapak berýän, ýagny Stanford, MIT, Harvard ýa-da beýleki islendik saýlanan ýurt saýlanan uniwersitetleriň sapaklaryny, professorlaryny şol ýerden alyp bolýar. Ýene şol adam bilen tanşanda, mysal üçin, e, ýene şol e, Korsa ýa-da Khan Academy ýa-da beýleki nemeler, onlaýn platformalar asyl nemesini öwrendim men şol ýerde. Aslynda ol bilibem bolunýar, ýöne şondan şeýle jogap aldym, soragym Şuny ýaly Orta Aziýa üçin ýa-da sebit üçin nähili planlaryňyz bar diýende, talap talaba görä diýýär. Mysal üçin, şonuň ýaly IDEX bolsa, şol özüniň meýilnamasyny has köp ilatly ýurtlara, mysal üçin, Hindstan üçin ýa-da Hytaý üçin aslynda niýetleýär we şol ýerlere asyl gönükdirilen. Indi az ilatly ýurtlar üçin näme edip bolýar diýende, e, aslynda şol bir näme jogap gözlenmeli bir sorag. Biz näme edip bilýäs? Biz diňe şoň sapaklaryny alyp bilýäsmi ýa-da biz şol IDEX bilen işleşip öz uniwersitetlerimiziň sapaklaryňy şol ýerde goýup bilýärsiň diýen bir sorag dörýär. Sebäbi mysal üçin diňe Owganystandan hem käbir uniwersitetleri tapyp bilýäňiz şol IDEX-iň içinde. Eger gözläp görseňiz içini. We bu diýmek bolýar, aslynda şo ýere öz kurslarymyzy hem goýup bilýäris uzagyna. Ana şon ýaly. Meň bilşime görä Türkmenistanda orta mekdebi okadyň soň Türkiýede Ankarada okadyň. Hawa. Ondan soň Türkmenistana gidip uniwersitetde bilim ulgamynda işlediň, iş tejribe geçirip hem Koreýa gaýtdyň. Hawa, hawa. Şo döwürler okan döwürleriň stipendiýa alanyňy bilýän, şo stipendiýa alyşyň barada gysgaça aýdyp bilersiňmi? Nädip aldyň? Nädip alynýar? Hä, stipendiýa almak aslynda gyzykly sorag, nähili alyp bolýar? Aslynda internetde-de köp adam paýlaşýar öz tejribesini, ýöne sen meňkini soranyň üçin, meňki nähili boldy? Men şol Könüren şäherinde okaýardym, ilki bir birinjisinden başlaýyn. We özüm aslynda edebiýat, bu geografiýa, taryh şol sapaklara gyzyklanýardym. Ýöne bize we stipendiýa barlygyny aýtdylar. Elbetde her adam özi okap bilenok uniwersiteti we diňleýänleriň içinde de şonuň ýaly bar bolsa bolup belki bardyr, peýdaly bolsun diýip aýdýan. Onuň Ee, şu yerde belli şertleri var stipendiya almanın. Ve o yerde himiyadan, fizikadan, biyologiyadan sorar ya. Her predmetten sorar ya. Men onun şu yerde belli bir yılımı mektebin şertleri e, üpçün edilen hem men oturup bir yıl ya iki yıl ya şu yerde e, şu sapaklara tayarlandım geçer yani. Ondan öňden çykan soraglar, soraglar bolsa olary gaýtalap çözüp, hani e, üstünde işläp şu görnüşde boldy birinjisi. E, ikincisinde de misal üçin e, ya e, synag bolup bilýär stipendiýa almak üçin ya da gürrüňdeşlik bolup bilýär. Dokumentlerini şeýle tabşyrýan. E, onuň ikincisinde de seni interwýua çagyrýan görnüşleri bolup bilýär. Onda da Interwýu aslynda interwýu barmazdan öň sen barada ähli maglumatlary sen özüň berýäň. Özüň barada ýaňky häsiýet, ýaňky häsiýetnama diýdi, bu okan ýetiş hasabatlaryň hemmesini berýäň. Sen barada olaň diňe ýeke bilesileri gelýän zady sen kim? Ýagny sen kim aslynda, sen näme edip bilýäň, sen şolary şu on ýyldyň, on bäş ýyldyň içinde hakykatdan hem sen bir zat şoňa beýlekilerden tapawutlylygyňy görkezmeli. Özüňi tanatmaly, bir etjek bolýan işiň bar bolsa, mysal üçin, e, şolar barada gürrüň berip bilýäňmi? Stipendiýa aslynda birem iňlis dilisi, şu wagt isleseňiz daşary ýurtda okajak bolýan bolsaňyz, e, iňlis dili hökman gerek, Gerek bolsa, mysal üçin, men öz ýagdaýymy bilýän, şol 2008-nji ýyldady, men Germaniýa tabşyrdym. DAAD programmasy bardyr, olam bir scholarship, esasy bilinýänden biri. Şonda iňlis dili maňa gerek boldy. IELTS-e gitmelidim. IELTS ýöne ýerli şertlerde men IELTS alyp bilmejegimi bildimde, bu gezek men Bakuwa gitdim. Ana şonuň ýaly bolup bilýär. Şertler bilen çäklenip oturmaly däl. Gerek bolsa gitmeli, gerek bolsa ýaňky aýdyşym ýaly wagtyňy nem etmeli, taýýarlanmaly. Şonuň ýaly aslynda
Stipendiýa tabşyryp geçip bilmedik ýeriň barmy?
Hawa, stipendiýa tabşyryp, şuny adat bar. Birinjide geçip bileňok aslynda. Hani nähili diýen? Stipendiýa şuny ýaly. Bu bilýän bolsaň, hakykatdan hem e, wagtynda okan bolsaň, alyp bilýän. Bu şuny ýaly zat. Ýöne men ýaly bolsaň, mysal üçin diýeli, e, erjel diýmäýin-de, Nähili ýeňilse-de ýene dowam edýän şoň ýaly biri bolsaň, diýeli, özümi oň ýaly edip atlandyrmak islämok, ýöne men birinjide däl-de ikinjide zatlarda geçdim. Mysal üçin Germaniýa men üç gezek tabşyrdym. Dat. Germaniýany göresim, bilesim gelýär, sebäbi öz okaýan ugrumdan şol Germaniýanyň edýän işleri men üçin gyzykly. Ýöne men üç gezek geçip bilmedim. Stipendiden, ýaňky şo datdan geçip bilmedim. Oňa öz aýratyn sebäpleri bar. Ýöne indi ýene mümkinçilik bolsa men ýene tabşyryp görjek. Şony ýaly bolmanda.
Bilim ulgamy barada, bilim sistemasy barada Gowy maglumatlar gürleşdim kak diýýän. Aşakda üýtgeşik pikirleri bar adamlar oglanlar gyzlar aşakda ýazmaklaryny isleýän öz pikirlerini indi bilim sistemasy barada öz göz ýetimlerini ýürekden paýlaşmaklaryny isleýän. O ýerde gürleşeliň, paýlaşalyň. Belki täze-täze mowzuklar açarys geljekde bilim barada. Sekiz FM podkastymyzda-da başga mowzuklary ele alyp gürleşip bilýäris. Meň üçin gyzykly bir mowzuk. Ulgamynda şu wagt işleri edip ýörsüň. Geljekde etmek isleýän işleriň barada aýdyp berip bilersiňmi?
Geljekde bilim ulgamynda esasy edip biläýjek işim şu gazanan okan tejribelemi, öwrenen zatlarymy esasy şo bilim ulgamynda şony durmuşa geçirmek. Öwrenen zatlarymy hakykatdanam bir netijä baglamak esasy maksadym şol. Galyberse-de öz şahsy planym hökmünde şu magistratura, aspirantura okuwymy diňlämden soň doktorantura okuwyma dowam edesim gelýär. Oňa esasy maksady ýene şol maglumat ulgamlaryny, kompýuteri bilim ulgamynda ulanmak bilen baglanyşykly. Şu wagt esasy şol Üns berilýän zatlaryň biri bilim ulgamyndaky öwrülişik, ýagny digital görnüşe getirmek bilim ulgamyny ähli dolandyryş taýdan, bilim beriş taýdan, okadyş taýdan. Ana şonuň esasy öwrenip biläýjek ýerim hem Mysal üçin, bizde kemlik edýän, bizde gerek bolajak zatlaryň biri şu Ýewropa tejribesi, e, Ýewropadaky esasy şol iş alyp barýan mysal üçin diýeli 2018-2020-nji ýyllarda Ýewropa standartlaryny iň gowy görnüşde edip bilýän ýurtlaryň biri Germaniýa. Mysal üçin, şu Germaniýanyň tejribesini öwrenesim gelýär. E, öňümden çykan ilkinji mümkinçilikde e, gidip şo ýeri öwrenmek, okamak we ýerli şertlerde ornaşdyryp bilinäýjek esasy nusgalyk işleri şo ýerden alyp, şony getirip, soň ornaşdyrmak, şoň ýaly planlarym, maksatlarym bar.
Gowy. Şul ugurda belki Germaniýada iş edýän oglan-gyzlarymyzam bar bolup biler. Belki diňe Germaniýa däl, bütin dünýä ýüzünde Olaram aşakda biz poçtamyzy goýaly elektron poçtamyzy biz bilen habarlaşsynlar şeýle käwagt şu mowzuklarda gürrüňler edeliň soraglar açalyň pikirler alyşalyň.
Gowy bolar dogry dämi.
Tejribe öwrenmek babatda biz internetden hem köp zatlary okap bilýäs artikllar makalalary çykýar ýöne Esasy göz bilen görüp, içinde gezip öwrenilen zatlar başgaça bolýar. Ýaňam aýdyşym ýaly, şu Koreýada mysal üçin men gelmez gelmezden öňki men Koreýa göz öňüme getirişim başgaçady. Okan zatlarymdan ýöne gelensoň umuman başgaça bir zat görýän we ýerine gidip öwrenmek iň gowusy. Ýa şo ýerdäki adamlar bilen pikir alyşmak men üçin gyzykly. Eger hakykatdan hem Şu bilim ulgamynda maglumat tehnologiýalaryny, kompýuter türkmençesi şeýle alanymyzda kim gyzyklanýan bolsa, habarlaşyň, pikir alyşaly. Man şon ýaly gyzykly bolardy men üçin aslynda. Men üçin hem gyzykly. Indi adamlara Ýaş kişilere, ýaşululara paýlaşmak isleýän gowy sözleriň barmy?
Gowy sözlerimiň esasy nemesi, käwagt arada Döwran Rejepowyň kanalyny görüň. Elbetde, gaty halaýan özüm kanallaryny öňki zatlaryny ýöne Bu gezek maňa teklip gelen wagty men siziň isleýşiňiz, siziň isleýän görnüşiňizde bir kontent aslynda belki nähili boldy o siziň nemäňiz aşakda galdyrsaňyz onam biz alaly hatlaňyz bar bolsa paýlaşmak isleýän hatlaňyz bar bolsa çekinmäň aýdyň maslahatlaşaly maslahatlaşyp umuman köp zada ýetip biljegimizi bilýäs onsoňam ikinji bir aýtmaly zadym aýdyp biläýjek esasy maslahatym diýeli e, özüňiziň çagalykdaky arzuwlaryňyz bolýar. Ýa-da kiçi wagt eden arzuwlaryňyz bolýar. E, şolara ýetmek üçin käwagt özüňize soramaly. E, men şu iş hakykatdan hem şol işe edip ýörün. Mysal üçin men 10 ýyl öňki arzuwym diýeli şu bolsa, men häzir hem şony käwagt diýen, hakykatdan hem şu arada bir edip ýörün, edip şu edýän şu wagt diýen ýaly. Şoň üçin Asyl maksadyňyzdan ýüz öwürmäň. Şoňa ýetmek ugrundam gerek bolsa gijäňizi gündiz edip işläň. We indiki etjek işleriňizde hemmäňize üstünlik arzuw edýän. Köp sag bol gowy sözleriň üçin, gowy maslahatlaryň üçin, pikirleriň üçin. Menem şu gün biraz saçymy özüm kesdim. Gyşyk-myşyk zat görseňiz aýyplaşmaň görýänler. Umuman wagt aýyryp gelen üçin köp sag bolsun aýtýan. Nesip bolsa indiki görüşmelerimizde has üýtgeşik mowzuklar bilen şu bilim ulgamyna degişli mowzuklar bilen nesip bolsa görüşeris, gürleşeris. Bizi şu wagta çenli gören bolsalar halan bolsalar laýk butonyna basmaklaryny isleýän. Abonent bolmaklaryny isleýän. we paýlaşmaklaryny isleýän köp kişä ýetsin. Şeýle elbetde bu super bir peýdaly zat däl bolup biler, bir azajyk ýöne peýdaly bir zatlar bolandyr diýip umyt edýän. Şu wagtky gürleşen mowzuklarymyz. Geleniň üçin, wagtyňy aýran üçin ýene köp sag bolsun aýdýan. Hemme kişä üstünlik dileýän, gowy bir gelejek dileýän. Sag boluň.
Sag bol, sag bol, senem sag bol.